twadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova iber manade, chunya odendi jatend lweny. Erokamano jakondo mula kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mondo yal weche ni ka kinde pod nitie. Erokamano were makalo timnwa ng'wono ruodha mara kuom in Yesu. Amen. Johera mag wuora, jodalawa mageno, adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Samuel mar ariyo. Ndiko anwoyo, ndiko uh, mar Samuel mar ariyo ochiko e wang'e adhi wuoyo kuom ng'ama odong' ng'ama odong' ma kata ka jogweng' gineno to neno kodong' ka nyiri mane gisomogo ng'iye to neno kodong' yawuoyi mane gisomogo ka ng'iye to neno kodong' adwa wuoyo kuom gima iluongo ni dong' dong' ma samoro jaduong' ka ng'iyo dalane to neno ka dalane odong' seche ma ji nyalo timo gik moko mabeyo mayud gik moko mabeyo dala eto nyithinde odong' moko nodong' e kong'o moko nodong' e tero moko nodong' ni ok nyal kendi moko nodong' niya nigi to ne gikwame tuoche ma ka pesa moro yudore to gin nitero negi mane tuo tuo nodong' kodgi ma tuo dianyogi ong'ere maler ni dalano en dala jotuoche adwa wuoyo kuom ng'ama odong' ma kata ka neno mbesene kakalo to nyiso jomoko ni jogi to nalo e klas to jomoko penje ni bwana dak iwach adiera ng'ama okalo gi gari malich bilano mano ng'ama niloyo okonegi ni johera magura ng'ano naloyo to nena uru kaka kawuono achal piny odong' koda wawuo kod ng'ama odong' ng'ama wacho nodong' jogweng' bende ong'eyo nodong' nyaka nyithigi bende ong'eyo nodong' nikech seche mane ji tedo en nodong' sama nitimo aruse madongo en nodong' sama ne ji kendo en nodong' sama puothe ji ne dongo gik mabeyo ne bede mier mago bende en bende pod nodong' adong'a nyaka mama ne kuma nodong'ie kaluo sama nolamo ne ni en mondo mi odhi e boma mondo mi odhi okel gik mabeyo manyalo loso dalani sama nochopo e boma wuoyi nodong' kod kalatese onge gima kalatese nego ne nyalo konye ga wuoyo kuom ng'ama nodong' eh, enokwame anet omoke chong eh, omoke ura kama nokwame no ji kale akala kanyo we awuo kuom ng'ama odong' jehova chika mondo alos kuom ng'ama odong' kawuono ni duong' odog ni yesu ratego mumba wacho niya awuoye samuel mar ariyo ochike wang'e wasom gimondiki mumb jehova nisi daudi otimo maber ni Mefibosheth, nitie ng'at mibiro timne maber kawuono ma Jehova golie chola, ma Jehova golie chong', ma Jehova golie ura ma nyaka nyiera mar dala. Jehova nyaka pudh oko ma Jehova gol oko. Mumba kona niya, Daudi nopenjo niya, dipo kodong'ie ng'at moro ma jaod Saulo koso mondo atimne maber. Jehova penjo kawuono niya, bende nitie ng'at moro modong' molewe anete molewe ura molewe chong' molewe kwamo ma samoro kata ka ji donje dala en to kata ka chwore nobiro seche ma liete nitie en to chwore igolo nyaka e kom ikone ni bwana bed kucho nikech welo donjo matiende ni ha samoro jaodi onge gimoro e lwete koro en to ok nene ka wendo gin joma nodong' gik moko malich ma digirwak ka gibirogo ka wendo mago ne onge ka wuon wadwa wuoyo kod ng'ama odong' molewo ma samoro tuo osedianyo osewuothe osiptende ni modonjo osiptand cha o oh, dong' jogweng' bende ong'e ni odong' kata seche mowuotho ma en e kor gweng' nyaka jokemist bende ong'eyo ni nodong' e tuono ipe iluonge ipenje ni to nyar ng'ane donge ing'e ni yadhi moro manyocha mosebedo ka konyi cha yadhno wang' ni wan kode bi abiya wabro holigo kata gowi nikech ong'eni ni idong' e tuono tuono ni idong'ie kanye kama ne ikwame ma kata ka ponono ni kod pesa ok inyal chamo tichulo godo gowi mar tuoche mar thieth pile kod pile kawuono wakelo yesu chier mar choke jakondo mula ja nazareth moromo en kende monyalo siro ng'ama okwame anete ng'a momoko e ura ng'a momoko e chong ng'a ma nodong' daudi penjo ni be nitie ng'at moro modong' ee dhod saulo be nitie ng'at moro modong' ma nyako moro modong' ma kata plot kama ji odake seche ma ji nikod moro e utegi eto seche gi igoye imanyo joma dang' theggi kawuono awuoyo kod ng'a modong' kinde ma ji yudo nyithindo ma ji mor ento onge go osemiye nying moko maricho richo nying mag lur wang'eyo yesu chier mar chok e ng'at mane oloko nying sarai moluong sarai ni sara mobedo min ng'ato e lela en ng'a ere go ng'a modong'no na ang'eye ja paradiso jakono mula ng'at mane oloko nying ana o seche mane nyiere ng'at modong' mama ne dong' ana ne dong' dala kata ne jidhi shilo mar mondo mi otim ne jehova misango Ana ne dong' nikech ok noonge go nyathi mane nyalo ywak e tiende ni ng'e ne onge achaye ma nodong' godo nodong' gase duong' odogni jakono mula duong' odogni were mapok olo duong' odogni adonai duong' odogni wendo duong' odogni nyasaye mapok olo nyasaye manyalo nyasaye mapok olo awuoyo kod ng'ama odong' ng'ama okwamo ng'ama omoko e ura ma dalagi eminene ka joter nyalo wuoki ma ode eminene ka nyithindo nyalo siko ka thoe pile kod pile kata owuogi e dalagi modhi nyaka e shopping center kochako dhi kata e shopping center kuro bende dhako chako ringo maweye kuro mochako duogi e dala mowach ni mama kia gima tima kara nodong' nodhi ogurne musmal ondiki johera magura ondiki ondiki ondiki ondiki e isaya prariyo gariyo matindo prariyo kod abich nabiro pudho musmal eh, mano ogur matek e kit ngimani samoro gima kelo ni dong' ne en musmal mane ogur matek samoro nogure kinde kware na nodhi ogure matek ma kata ka nonyuoli e dalano to ne iyudo ka aondano ne ni aonda mani e dala ndulmeno ne ndule mane dala ich mawuok no ne en ich mane ni e dalano kong'ono samoro ne en kong'o mani e dalano kawuono ni mumba kona niya musmal mane ogur matek momiyo nyawuoyi dong' musmado no ibiro pudho oko ondike jokolosai ariyo apar gang'wen norucho gima nondiki ma notweyowa kata nobed gima chal nade kawuono ni momiyo ng'ato dong' inyalo ruche kawuono na uma achiel apar gadek wacho niya nochod nyororono nyororono kawuono ni momiyo ng'ato dong' kawuono ibiro chode e nyinge suja Nazareth ma ng'ato bende luongo ji nyaka e arus mare ma ji nyaka luong nyaka ji nyaka e birthday mar nyathine ma ng'ato bende luongo ji biuna e Jehova timo na ono nyaka pepas dama niwacho ni ok nyal konya Jehova maono, Jehova maono, otimona maber kawuono ayudo tich an bende iluonga ni wuod ng'ane dalawa babati biro rienyie mane Jehova mwakelo gokinyi duong' odog ni were makloja kono mula oche okew Jehudi Yesu Lwanda iromo rategi romo Mumba kona niya e wuok e wuok apar gang'wen Musa nodwokogi niya kik uluor johera mag wuora kuom gima nade mosetimore e dala wen gima nie odi kik uluor chunguru motegno chung achunga motegno wach ni kawuono tuo rumo kuoma kawuono ne ayudo oda kawuono ne ayudo tich kawuono ne nyinge suja nazareth kawuono ne ayudo apar gang'wen ruoth nyasaye biro kedonu omiyo un ling'uru aling'a jehova biro kedonu nyasachwa biro kedonu jehova biro kedonu nyasachwa ngima obiro kedonu nyasach israel biro kedonu ruoth mar polo jehova mapok olo ebeneza adonai jehova elgibo nyasachwa biro kedonu ondike mathayo apar gabich matindo apar gadek ni gimoro amora ma wuora manie polo ne oko pidho ibiro pudh oko omiyo beduru motegno o jehova biro kedonu gimoro amora ma jasigu nokedo mar mondo mi udog chien mar mondo mi udog gi anete mar mondo mi udogi e chong mondo dala udogi e nyera mondo dala udogi e buodo ndelo mondo dala udogi e gweno deyo mondo dala udogi e chamo thing e nying Yesu ja Nazareth ni une ma utedonu nyaka kuon thing e dala no e nying Yesu ja Nazareth wang'eyo Jehova en gi bo ng'at ma jalo loko nying ng'ato kata dala no nomoke e danete kata dala no nomoke e chong ma kata mana gik manyalo pidhi e dala no ne onge wuon wakelo Jehova ng'at ma noloko nying Jakobo ma wuod Isaka ratiro. Jakobo nopenj niya, Jakobo nyingi ng'a? Olwacho ni nyinga Jakobo. Kawuono Jehova penji niya, ito nyingi ng'a? Samoro ibiro wacho niya, to nying mochaka dalani en Elur. Inyalo lok nyingno okone ni winji wuod Isaka. Kochakre kawuono Jakobo, nyingi ok chak luongo ni Jakobo, nyingi iluongo ni Israel, ng'at mogwedhi. Mawacho niya, kawuono dalanino ok chak luonge ni dala yawuoyi morundore ok wachak waluonge dalano ni dala mama ma nyithinde siko thoe dwe ka dwe dalano ok chak luongi ni dala gi wuoyi moro maonge tich cha kawuono owacho niya jehova nyalo loko nying ma e nyasachwa ruoth mano mako chieng' e piny gibione lela mondo mi olojoko jok mane kedo kod Israel obro mako chieng' kawuono ewi Gibeon kawuono ma chieng' lichung' thi ma nyaka lo wasikigo weluor weluor nitie Jehova weluor nitie Jehova weluor nitie Jehova weluor nitie Jehova weluor nitie Jehova weluor nitie Jehova weluor nitie Nyasaye mapok olo owacho e Zaburi prang'wen matindo ariyo niya noywaya kogola e bur malich motimo todo mano jehova elgibo obiro ywaye bur malich motimo todo kaminyiere ji kamiseye ji amiwache nimar jokang'ane ni tok nyalre we luor nitie jehova nitie nyasaye mapok olo nitie elgibo nitie nyasaye mapok olo nitie jehova nisi nitie nyasachwa mapok olo en kod nyalo en kod teko en kod nyalo kawuono ni en ema wabiro luonge owache jeremia achiel matindo chiko namiyo uteko mar muko gi pudho gi go piny kawuono ni e nying Yesu ja Nazareth an wana muk nyiero piny an wana muk achaye piny an wana gol nyaka kawuono anumba gi ura momako par ng'ato piny e nying Yesu ja Nazareth ng'ato ang' nodong' kawacho niya kara tuo mosebedo koketa piny wan kod Jehova ma jares mowacho ni kik aluor o kama nadong'e ni ok abi luor abiro chung' malo ma wach ni Jehova nyalo e nying Yesu ja Nazareth ma wach ni Jehova nyalo mumba kona niya ei sa apar ang'wen kod abich matindo ariyo gima wacho ni kuros ruoth okone niya winji kuros kawuono ni ami teko mar muko dhorangeye mag mula sani e nyige suja nasaret bed ni dhorangeye nogurgi gi joma nade kata sadi tich adi kata nogurgi ka ji ne onge ma ji nodhi e puothe kata nogurgi ka nyithindo nodhi e sikul ma nolam godo wiye nyithindo kiluongo wiye maimuna e igologi e pi ei pi kanyo ema yesu ka jehova noluongie ni pi ngima kata nogol gik ma noketh godo ngimani ei bunge machalo nade ei bungu kanyo ema iluonge yesu ka jehova ni yien mar ngima o oh, kawuono ni waluonge chier mar choke jakondo mula were mapok olo ratego toromo komeko chier mar choke we mondo waluonge kawuono charan mabiro kwayo jakadala ma nokethore moruchore morumo en ka janasareth anwoyo kawacho ni norucho gima nondiki e par ng'ato gima ondik kuomi ne obed remo mabubni kawuono wan kod yesu ja nazareth mane ochango nyako mane olewo higa apar kod ariyo ka iye bubni ka remo chwer kuome ere go gima notemogo lwanda motame loyo sama ne japuonj nochopo mane nyako nomako riak lawe nyaka remo mabubni nogo sarut e nyim jatend lweny sama noromo kod lasaro ka jasaro moke bwo liel osechwaye kod formalin o oh, lwang'ne buyo kuome nyaka kudni bende fuok ni kuome sama kudni noneno yesu komanda in chief kudni nogo saruto ne piyo anyim yesu jaloyo o oh, kawuono ni sama ne formalin noneno ka yesu maneja odonjo mane sama formalin nogo e sarut jodongo manobedo e tie chiel kane rita adek adek kane giparo ni yesu bende obiro gi dhok moko midwa yang'e diet e liend lasaro ne gikia ni yesu to kelo chier mane japuonj mowuoyo kuome kawuono ng'ama nodong' gima dikuom yesu biro chiero yesu biro chiero nyaka pepasgo yesu biro chiero nyaka ich ma ok nyal ting'o nyathi yesu biro chiero nyaka kama inyiere ng'ato yesu biro chiero nyaka dala ma norumore moruchore no yesu biro chiero duong' odogni duong' odogni adonai duong' odogni ebeneza duong' odogni duong' odogni nyakwar jese duong' odogni were makalo duong' odogni jakondo mula duong' odogni Ebeneza duong' mondo dogni Nyasachwa ma pok olo duong' mondo dogni Java parie mama mokwamo ni Yesu parie jaduong' minyiero ni parie dala minyiero ni ruodha parie dala minyiero ni ruodh polo duong' odog ni nyasach nyiseche muma kona ne Isaya prang'wen gabich matindo ariyo anto anatel nyingi mondo apie gode mogangore mane ogangore mane oketonu road block momiyo dala wuok e nyalo sudo un udong' adong'a kama nogeng'nue ne kanye mudong'e ka nya minyiere ka ji go tiklo e nyim dhorange to wacho ni ne uru dala ma udi obede kokungore pinyni o samoro mama ka donjo e ot to wuotho gwara gwara kodwa nodonji e ot nikech yawuoyi nolal e boma wawacho niya e nying yesu ja nazareth wan kod jehova manyalo loko nying ng'ato ka noloko nying sarai pok odeko mondo olok nying iberwa ka noloko nying ana pok odeko mondo olok nyingi merwa ka noloko nyingi jakobo owadwa pok odeko mondo olok nyingi ka samoro igo lam e udi moko mamiyi nyaka lewni moko magalagala mondo ilwoki eh, eh, isomo ni gokinyi ikoni niya kik nyithindogi ywagi ka nyithindogi aduog ayudo ka ni nyathina oywak ibiro dok dala with this thagri kaka nithagori chon wan kod jehova manyalo loko jing ng'ato kawuono moywe pi wang' ng'ato e lela en tie en jehova jaire oloko nying esta nyathi kich ma esta obedo mikach ruoth ang'o matek manyalo tamo ruodhwa o oh, kawuono wan kod jehova el gibo obiro pieyo gode mogangore mochung' e mbelewa gode momiyo dalawa inyiero momiyo dalawa inyiero momiyo odi inyiero momiyo oda inyiero mamiyo nyaka tuono osiko kuomi godego ibiro piegi kawuono wan kod yesu tinga mang'ongo komeko chier mar choke ja nazareth obiro nyonogi kawuono japuonj biro nyonogi ma gitore sani e nying yesu ja nazareth mumba kona jeremia prariyo gadek matindo prariyo gochiko ni wach jehova ni wach jehova en gibo wach nyasachwa ni wach nyasaye mapok olo wach jehova ni si muma wacho niya e jeremia prariyo gadek prariyo gochiko wachna ni chalo mach wachre ni chalo nyundo onyalo baro lwanda matindo tindo lwanda mane oket e nyim dharanga ng'ato mar mondo mi nyiri kik kalo lwanda no ka gidhi kalo lwanda no to kiero gi giduogo mane dala bang'e nyak jar ng'ato kosetedo dweche adek o chako duoge pacho ji ong'eyo nyaka jogweng' ong'eyo ma kidwaro mondo mi utedi to ji ong'eyo be isemo ng'ano chon e shopping center ikoni ni we edhorie wud wegi nyocha koduogo ka kawuono ni wakelo wach jehova ochalo mach ang' nowang' gi manade momiyo ng'ato dong' chien ang' nowang' gi manade momiyo ng'ato dong' e ura ang' nowang' gi manade momiyo ng'ato dong' e anete ang' nowang' gi manade momiyo ng'ato dong' e chong ang' nowang' gi manade momiyo ng'ato siko ka ywak ang' nodong' wang' gi manade momiyo ng'ato seche ma ji nindo gotieno en ok onyal nindo parore wacho ni ajowa dalawa cha wanachak gi kure wanatiek gi kure wan to karang'o mane otimore dalawa ka timo nonro iyudo ni samoro gino notimore e kinde kwaro to muma wacho niya abro pudho musumal mane ogur matek kata ne gure kinde kwaro kata ne gure kadeyi kadau kata ne gure kaneu abro pudho musumal mane ogur matek motamo ohala nok nyal sudo ma kata miyo ohala nolon ohala chako kungore piny ndulme mako ohala mara moja mohala lwar piny kawuono ni wating'o yesu chier mar choke jakonda mula oromo adonai oromo ebeneza oromo elgiboho nyasachwa ni toromo ratego ni toromo japaradiso oromo japuny oromo yesu wani oromo nyarombo amo jakondo mula oromo o ebeneza iber manade elgiboho duong' odog ni nyakwar jese duong' odog ni japuony yesu duong' odog ni nyaromo muma wacho Isaya prang'wen gabich matin apar gang'wen Ruoth Nyasaye wacho niya, jotich mag Misri gi johala mag Nubia kod josebea mar oboche nobed e bwo lochu e ngeso ja Nazareth obed ng'ama nade mar aboro ma ji noluoro e gweng'u kanyo mane thiro gweng' mane miyo gweng' dok chien biro bedo jotichu e nying Yesu ja Nazareth. Ibiro neno ka udonjo gi prado madongo kata jopiny oyie odagi. Mano Jehova ema osegolo amuri ni e nying Yesu ja Nazareth osemiyi kifungu sani anyi ngeso mar loyo nyaka gode ibiro pie gode madongo mogangore ibiro pie ae to josebea mar oboche eh, ma gweng' noluoro eh, ma, ma kata ka nidongo e gweng'no giwacho ni gin ji noluorogi jehova wacho ni jogo biro bedo jotichu e nying yesu ja nazareth gibiro gonu sarut e nying yesu mar polo e nying yesu ja nazareth duong' odogni okew ji audi wendo yesu ber manade chunya odedi ja paradiso kod josebea mar oboche nobed e bwo lochu milokre wasumbu adier ginibi iru kotwegi gi nyororo mano jehova mowacho nyoroche mane gitweyougo jehova biro tweyogigo mi gikulre ka gimiyo uduong' mano Jehova mowacho ma gipenjre to ma be ka ng'ane eh, ma be ka ng'ane ma sani ma bati koro rienyie ni ma be nyar ng'ane mitimo ne arusni eh, ma be wuod ng'ane mane waparo ni ok noyud tichni eh, ngeso ja Nazareth ng'ama odong' bed gi yie bed gi yie wating'o yesu bed gi yie bed gi yie wating'o chier mar choke bed gi yie bed gi yie wating'o jakondo mula bed gi yie bed gi yie adonai nika bed gi yie bed gi yie wan kod jehova shalom bed kod yie ng'at mane opero Josef wuod Jakobo ka ni e jela ogole kod kunguru korwako olose obedo prime minister ang'o matek matamo Lwanda pok odeko mondo Jehova olok nying ng'ato pok odeko mondo Jehova oywe pi wang' ng'ato pok odeko mondo Jehova omi ng'ato nyathi mating'e tiende ma ji ne duong' odogni ratego Duong' odog ni Adonai, duong' odog ni El Gibo. Adier gini bi kotwegi gi nyororo, mi gikulre ka gimiyo duong' kendo ka giwacho niya, chutho Nyasaye ni kodu, wasiku biro yie ni Nyasaye ni kodu, ni ana ni ana kuom lamo ni ananiana kuom lamo dhi adhi asika kuom lamo gibiro yie niya kara nyasaye ni kodi dhi adhi asika kuom lamo jayalo we ywak dhi adhi asika kuom lamo ji biro yie ni jehova ni kodi merwa osedhi asika kuom lamo nyathi ting'e tiendi ji biro yie ni nyasaye ni kodi owadwa we ywak nitie jehova ma jadwok geno obiro dwoko geno kama geno norume ji biro yie ni kara Jehova ni kodi. Ang'eyo niya, Jakobo nowuok dalagi koting'o kede, to kowuok e dala Laban ma ner mare, to nowuok ka Jehova miye mwandu. Ang'o matek? Owacho nang'o matek? Anwoyo nang'o matek e nyim Jehova? Ang'o matek? Ang'o matek e nyim Nyasachwa? Ang'o matek? Ang'o matek? Wasigu ma noramo Rikaruo kono sudi biro goni sarut e nyim Yesu ja Nazareth kuonde mane ok jal miye kom mondo ibedie ibiro chung' ni mawach ni jatelo donjo chung'uru malo mondo mi omiye kar kom nyaka joma nonyiero dala ubiro kawo kitamba ka yue nigo kom e nying Yesu ja Nazareth pok odeko mondo Jehova timne ng'wono nyaka owete gi Josef sama nodonjo ne ok ging'eyo ni mano Josef kata in bende sama Jehova dwa timo ni ng'wono ni joma nocharo dala wuok bi ng'eyo ok bi ng'eyo ni mano in ema Jehova oting'i malo no eh, ibiro romo kodgi shopping center eh, kichopo kidhi dala ubiro penjo ma be nyar ng'ane ma be wuod ng'ane Jehova ema timo ono duong' odogni duong' odog ni janazareth wang'e i nyakwar jese ebeneza iromo adier ni gigi biuru kotwege gi nyororo nyoroche mane gitweyugo notwegigo mi ginikulre ka gimiyo uduong' kendo ka giwacho niya chutho nyasaye ni kodu kendo nyasaye moro onge en kende nyasaye mane jehova ma wang'eyo nyasaye mapok olo jehova mapok olo ruodh loyo mapok olo Adonai ma pok olo, Jehova man kod loch, Ruodhwa to pok olo, Nyasachwa to pok olo, Jehova ni pok olo, Nyasachwa pok olo. Mumba kona niya, e Zaburi praboro gachiel, matinda uchiel, Mumba kona niya, duong' odog ni Ebeneza, nyaka udheche madongo mane gikete goku. Mumba kona e Zaburi praboro gachiel, matinda uchiel, ne agolo ting' mapek e goku, ibiro gol ting' mapek e goku, ting' marasee ting' mar tuo ting' mar ich maremo ting' mar ich machwer ting' ma kiyudo nyathi to ionge kod geno iwacho ni ma biro lwar kaka moro cha nolwar kawuono abiro golo dheru ne goki jehova ema owacho obiro golo odheru ne goki ma odheru nolwar piny odheru oting'o gik mang'eny samoro oting'o rabolo samoro oting'o njugu e iye samoro oduma nie iye samoro odheru mane okete goki oting'o tuoni ma kama rumo to moro cha odonjo samoro dheru mane ogete goki en niya ni odi kanyo onge kwe samoro dheru mane okete goki en niya tuoni korumo moro cha odonjo to dheru mane ogete goki en ni dalau pith ok nyal bede guogi ema bede guogi mang'eny ma kata nying koro tamou kaka umigi wuogi maki chiemo to moko ng'iyo wang'i moko ng'iyo tiendi to dhok to ok bedie dala muma wacho niya abiro golo ting' mapek e goku momiyo kata kiyudo ng'ato iwacho ni anyar ng'ani adwa dakgo in kichak iduogo iyudo kondik ni barua moweni e ot kanyo ni kawuono bebi mara kodi orumo duong' odog ni yesu japuonj biro loso odi ting' mapekno biro gole goki e nying yesu ja nazareth ma kawuononi ji donji mawacho ni ka wuod ng'ane moro mane ondik gimoro kuome cha ne jehova norucho mogolo ting' mapek e goke mano jehova en gibo nyasaye mwatimo neno kuome jehova mapok olo nyasaye mwatimo neno kuome ruodho mapok olo jehova mwatimo neno kuome ruodho mapok olo nitie ka en gibo jehova to nika rabi to nika mumba kona o oh, nagolo ting' mapek e goku minamiyo ubolo obedheche mane un go piny Oh, Java bro golo de chege goki. Nyasacho mapokolo bro golo de rune goki. Java bro golo de rune goki. Chandruogo na wach ni Java golo de rune goki kaka wuono. Java golo de rune goki kaka wuono. Awalo go de ruma no ketie goka. Muma wacho ni ting' mapek ma noketie goku ok ting' ma in ema niketo kuomi, en ting' ma nokaw to ketie goki mondo idong kama intiere no ibedie kwamo ibedie siko e nying Yesu ja Nazareth wan kod Jehova El Gibo wan kod Jehova Nisi wan kod Jehova Adonai wan kod jakondo mula jehova mapok oloho nyasachwa to ni kod loch japuonj ni kod nyalo ruodha ni kod teko owacho ni ka uyudo kanyna motwe kod mine mare to gonye uru mano uwe mathayo Ang' nogony ng'ato kawuononi. Jeremia piero ang'wen matindo ang'wen wacho niya, kawuononi agolo nyororo oko e lweti. Ok wawuoye gima kiny, ok wawuoye gima orucha. Igolo oko nyororo e lweti kawuono. e nying yesu ja nazareth waturo nyarorogo sani mondo idong thuolo mondo odi odong thuolo mondo nyithindi odong thuolo mondo dala wuodong thuolo mondo tiji odong thuolo zaburi pradek matindo apar gachiel wacho ni seloko kuyo mane an go doko ilo achaye man kuomi jehova biro loko madog ilo merwa ibiro ting'o nyathi e tiendi kawuono ne waywak ne jehova owadwa kawakawa pepas nigo wach ni jehova kawuono mama na ok nochak noywak school fees mane opuonjago kendo iseloko kuyo ma an go doko ilo Bende iselonyo lepa mag ywak, mimiya lewni mag mor. Kuom mano ok anabi ling', tabiro paki gi wer. Wadhi kodi e lamo, wadhi kodi e lamo, wadhi kodi e lamo. Jehova mar oganda lweny, parie wuoyi modong'ni, parie jaduong' modong'ni, parie nyathi sikul modong' maonge sikul ofichni ruodh lela. Lokie nyinge kawuono ruodha, lokie nyinge. Java parie mama ma nyithinde olal nene ok onyal neno gi pare. Pare nyako ma wacho na arus ne ok pok okonye ni Jehova. Sirie jogi ruodha atimna gi ng'wono ruodha lela. Herani malich mondo par joma ler yaye ruodha kedo. Chung' kod jogi Nyasaye mapok olo. Sir gi Jehova El Gibo. Par jogi jatend lweny. Kuom e nyinge amen. Johera mag wuora jodalo mageno. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ngaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries Ler e piny Kayole. Namba namba dang' iyudago en 0733 79 49

5376 mad jehova nyasaye ma jasir joge ruodha ma jachung' gi joge oparu kawuono osiru kawuono osiru kiny osiru ndalo kod ndalo amen